Xtaq isir perit.
Missieri kien iħobbu kol il-lingwi, il-lingwi kollha kien iħobbhom. U xtaq ħafna jitgħallem il-Latin, però qatt ma tgħallmu. L-esiġenzi tal-familja kienu jitolbu li jrid imur jaħdem.
Biex jistudja xejn ma kien faċli. Jien taf kif kont nistudja, per esempio, waħda kien jgħidek li tidħol ġo moħħok. Jien l kont nistudja bil-lampa tal-petrolju. U kont norqod u fil-ħodu nqum bawswet bil-ġmied. Ma' żmien mhux biss tallem, iżda anke beda jikteb. U kiteb eluf ta' xogħlijiet.
Kittieb ġenjali.
Għex għal snin twal ġewwa Bormla. Iżda ma kienx minn hemm. Tgħidlu minn Bormla jgħidlek lejn mhux minn Bormla mill-Isla. Skur ġifieri. Għax Kien iħobba ħafna l-bambina.
Kellu familja kbira. Aħna tminja propja, u manna l-kbir mejjet, il-kbir mit il-Kanada Hillary. Umbat hemm Mirjam li ġiet il-kbira issa, Mirjam Jane, jiena Irene, ehm, Norman, Alan, Kenneth u Kevin. tixba' tajdu.
Imma sħabu l-atturi kienu wkoll qishom parti mill-familja. Bit-tfal u l-mara.
Għax imbagħad eh, anki lilna kienu saru jħobbuna ġifieri l-atturi li kienu jirrextaw miegħu. Anki hu kien ikun involut pereżempju xi ħadd minnhom ma jiflaħ, xi ħadd jiftħu qalbhom miegħu. Minn barra fuq il-park kien ukoll fuq ir-radju. U kien kapaċi juża il-tattika tiegħu biex iħab ikabbar il-maġinazzjoni tas-semija. U kien saħansitra fl-ewwel xandira fuq it-television f'Malta. Inħoss li xbajt wara xi sena nofro bażżeda ġiet żieda malaj.

Ħarsu ftit lejn din it-typewriter. Din it-typewriter illum saret parti mill-istorja. Imma din it-typewriter mhux storja waħda kitbet.
Kemm kemm dom nafu, dejjem nisma' dak it-tektik tat-typewriter. Dak is-sens li daraġa dejjem kien qed joħloq xi ħaġa. U ħafna mill-jokes li kien joħroġ bihom Eh, charity begins at home. Normalment konna nismu maħna l-ewwel id-dar biex speċi ta' eh, jara x'effett jagħmlu. Iżda qabel kellu typewriter u kol kien jikteb. Fil-bidu kien jikteb l-sketches ta' kulħadd handwritten.
Kienu jikbu bidejhom kollox, jiġifieri kopji ma kienux jagħmlu waħda, kienu jagħmlu ma kienx fotocopies. Per eżempju, kif ikun hemm eh, session ta', ta rehearsal ta' Radio Muskettieri kienu kien hemm xi seba' turi.
Charles Cruz kiteb kitbit ta' kull ġeneru.
Kiteb novelli, poeziji, limerikki, makkjetti Għanna on record hemm 50 żgur makketti differenti. U għad għandi minnhom li qegħdin fl-arkivi handwritten, ġifieri fl-oriġinalità tagħhom. Per eżempju Rosa Marie, waħda mill-famużi, dik inkitbet fil-1950. Darba ma' banda jien kont morxalata.
Poġġeħdet fajla u maħħa qbad parlata. X'jismek Rosa Marie. Eh, xini?
Rosa Marie. Fil-1951 kitbu tlet kodba. Biz, biz, biz kien jisimu. Uwa, Johnny Catania, u Mike Kassar, kien sur mastu kien jikteb xi ħaġa wkoll. Dak kienu ħarġuh fil-1951. Rosa Marie.
Fil-1958 kiteb l-almanak ċajtir. Dak ħarġu missieri waħdu. Kemm gost ħadd. Mbagħad fis-70s eh, xi 71, 72, 73 jekk ħareġ tmin kodba fuq l-umorizmu. Ew nitqu ftit kien semmi. U dan mhux kollox, għax Charles kiteb ħafna aktar. Il-Malta Who's Who

kemm ikitbu iżjed. Charlie's my darling. Charles ħalla memorja li bejn l-affarijiet li ħalla u bejn kalla jrid ċertu xogħlijiet tiegħu jiġu eh, mqajma mill-ġdid ma tmut qatt il-memorja tiegħu. Charles, imħatra nsejt. Meta tgħid li nsejt jien jew birthday, jew anniversary. Qed tara le ma nsejtx il x'jismu hemm il-xi jgħidulu hemm bħal dak hemm għad l-anniversarju ta' tixtana. Għad li rrid niċċelebraw. Qaltli noqtlu Serduq. Għedtilha noqtlu Serduq x'tort għandu dak talli żżewwiġna? Qaltli ara mela talli ġejt biċ-ċajt. Qaltlitha x'nagħmlu? Qaltli nieklu barra. Għedtilha orrajt, oħroġ il-mejda fil-bitħa. Kiesaħ. F'restorant kiesaħ. All right, immorru hekk. Għedtilha naf restorant, fetaħ San Pawl il-Baħar, għedtilha speċjalista f'dan ikel Malti, speċi hekk, għedtilha speċjalista fl-istuffat tal-ilsien. Ilsien tal-majjal stuffat, qed ngħidlek, x'int tiekol, ħalib? Qaltli, jaa. Jaa, għali? Qaltli għax jiena ma niekolx affarijiet li joħorġu minn ħluq tal-annimali. Qed tgħid tħabber għal Sekt Xej? Nordnarek żewġ bajdiet, dawk ma joħorġux.
Charles Clouse twieled fl-Isla fl-1919, fis-27 ta' Settembru. Dan ir-ritratt tat-tieġ ta' ommu ta' missieru.
Kien sfortunat għax Missieru, William George, minn Huddersfield, kien abbanduna l-familja. Ġifieri missieri trabba m'ommu biss, ma' ħutu. Trabba bla missier. Kienu sitta aħwa. Ta' erba' snin kien mar l-iskola ta' San Franġisk, l-isla ta' Sorijiet, u minn hemmhekk għal l-ewwel applaus. Da kien ħasem f'peġint u kien l-anġlu. U xħin s-sister għamlitlu s-sinjal biex jidħol ġewwa minn fuq il-palk. Da, hekk, spontanja. Abat, u għabel ta' parsi l-ġwienaħ tal-anġlu u dieħel. U għala ġab xiba, teċ kam ħadu pjaċir, għax kienet spontanja. Eh.
Il-ħajja bla missier mhix faċli. Lanqas għall-istudju. Mbagħad għadda għall-iskola tal-elementari. Hemmhekk kien hemm surmast għallim. U kien offrielhom li fil-vaganzi jibqa' jallimhom daqsxejn privat għall-ICU. U kien se jaħdulhom xi erba' xerini fix-xahar.

U bis-saħħa tiegħu ġifieri taħ il-privat b'xejn u għaddalla jsiju.
Charles minn dejjem kien ħobb il-park. Jiena nista' ngħid li din minn dejjem kont inħobbu l-park, bis-serjetà. Kont inħobbu kien hemm kumpanija ta' risla, speċjalment meta jagħmlu farsi u affarijiet komiċi, però anki d-drammi, għax anki fid-drammi ġieli ħadd parti ma' l-indipendenti ta' risla. Charles daħal apprentice it-tarzna. Dan huwa dokument iffirmat minn Omm Charles biex beda l-apprentistat. Fit-tarsna Charles jinzerta żmien il-gwerra. Dokkja tinkisra u ġrieden u dan somma ġuħ. Dana il-ġuvintur tal-lum, iż-żgħażagħ tal-lum ma jistgħux jifhmu ta' kif konna għaddejjin. Timmaġina ħames snin il-lampi ta' barra ma jixegħlux, dik biss ngħidilhom lit-tfal tiegħi.
Joqtidilna u kemm niżel bil-mixi mir-Rabat. għax kienu evakwati r-Rabat, pereżempju kemm niżel bil-mixi għad-dockyard. Jiena kont
first aider dak iż-żmien fl-iskwadra tal-first aid. Però dak il-ħin żammewna fil u mhux hekk, fil-bidu għall-ewwel li beda l-attakk aħna barra l-mina. Aħna qed nħarsu konna faċċata tal-Isla hemm il-parlatorju u qed naraw ara d-duħħan, x'duħħan, trab tal-bini li kien qed itir dak għax is-sur kien Kien qiegħed jgħattilhom lill-asset, lill-ajruplanisti.
Darba minnhom, waqt il-gwerra, Charles ma jistax isib 'il ommu. Kien hemm wieħed qal li mur saqsi l-għassa. L-għassa kienet għadha sħiħa għax kien hemm ħerba ta' u żwiemel mejtin u da. Imbagħad mort mort fittixt l-għassa u sibt surġent. Qalli hemmhekk qalli ġew xi suldati qalli qed qegħdin jeħdu jeħdu insomma jevakwaw in-nies. Qed jevakwaw in-nies. Eva twaqqef u xwa. Naturalment dik fixkluha miskina u da. Insomma, biex ma ntagħbolx, insibha fl-iskola ta' bil-mixi allura morna jien u ħija għax mbagħad sibna li dik dik it-triq Birkirkara insomma evakwawhom in-nies u nsibha ħadet xi lożor u da ta' malajr insomma. U fl-iskola, fis-sala l-kbira nett tal-iskola ta' Birkirkara, hekk, hawn nett ta' parsili żgħar, partition hemm f'saqq u fl-art ta'.
Jirrakonta affarijiet ta' dwejjaq fil-gwerra għax anki kienu jmorru meta jaqa' xi bini, jiġġarraf xi bini, jmorru jaraw min hemm ħaj u min u ġarrew l-iġsma tan-nies, jiġifieri l-gwerra bagħtiha ħafna d-dadi fiha. Missieri kellu wkoll għax kien fil-first aid. Kien mal-grupp tal-First Aid. U dawk kienu jitilgħu jiġifieri itzma maħruqin u daw. U kellu recommendation mill-ammiral. Għadhom għandu u kien jgħożżhom eh, għax kienu fi frejn, kellhom xi ċertifikati.
It-Tarzna fi żmien il-gwerra, wieħed mill-aktar postijiet fil-mira tal-attakki tal-għadu. Imma jkun proprju dan l-ambjent kiefer li jagħti ċ-ċans lil xi wħud li jibdew karriera ġdida. Karriera li m'għandha x'taqsam xejn mat-tarsnar u mal-gwerra. Lanqas temmi. Fl-eqqel tal-gwerra, ġo nofs it-tarsna, Charles Cruz u oħrajn jibdew karriera fid-divertiment.
Charles kien beda b'kombinazzjoni fi żmien il-gwerra meta kien jaħdem il-dockyard. Jinqabdu fair raid ġo shelter U biex iżomm il-moral minnu di natura, kien joqgħod jgħidilhom iċ-ċajt. Fil-break,
darba minnu kien wieħed kellu mawt organ, ma qabad idoqqu. U kien hemm Lori Bellizzi, ma qabad ikanta miegħu. U toġbot. Għallu l għamil oħra insomma. U daqqa waħda insomma naqat missieri, un bakkin hemm ġoni Katania. Kien hemm Willy Burlo, Freddy Underwood, u f'daqqa waħda daw. Naqdu min jgħid xi makkjetta u min ikanta mal-mawt organ u min jgħid xi dwett, xi dialogu umoristiku hekk. Nabdew jintoġ, bdew jagħmlu kull ta' ġimgħa. Allora park taf, erba' twavel, insomma, Canvas, canvas, il-purtira ta' pars, bi biċċa canvas, insomma, u ġieli, ġieli, darba minnhom qalulna hawn l-Ammiral, qalilna, u f'daqqa waħda żarmajna kollox, meta telaq erġajna rmajna. Il-kelma dwar dawn ix-shows tinfirex. Ħafna aktar ħaddiema jinġabru biex isegwu, u jsir jaf l-Ammiral l-Ingliż.
Għax dawn għall-ewwel kienu bil-moħbi, din din ma kienitx xi ħaġa huma minn għalihom qed jagħmlu xi ħaġa kienu jistaħbew Kollox il-palk ġiex fallakki fuq xi ġiex kaxxi kienu jitilu ta' palsi fuq u biex jidru. Kuħad bil-qeda fuq il-bagalji fuq il-kaxxi. Nivida kienu xi ħaġa isu. U l-ambulanz jarjaf. U batalih. Lu. Eh, eh, eh. Speċi jgħidlek ġejja tiegħi. Ma da ma kienx hekk, l-ammiral qallu nafx qed tagħmlu, qallu isma' qallu komplu sejrin hekk, qallu qed tollu l-moral tal-ħaddiema kollha, għax dak kienu fi żmien dak il-bombi niżlin kollha fuqhom. Qallu anzi taħfriħen flok il-break ġifieri kien ikun nofsija kien ħallihom kitlek kwarti sija. Jibqgħu għaddejn da suppostu ħaqet jikbi u ħaqet jitħaq.
Dik kienet kullana ta' atturi li twildu apposta, apposta biex idaħqu l-Malti. Ta' kellna bżon ħafna żmien il-gwerra. Daw in-nies Għandna nibqgħu nafuhom, għandna nibqgħu nafulhom. U dawn huma n-nies li jagħmlu l-ġid lil pajjiżna.
Anke fil-festi organizzaw il-varjetà fit-tarzna. Kif naraw f'dawn ir-ritratti?
Issa fid-dressing room kont qiegħed kont qiegħed nippettina qabel trid toħroġ qudiem in-nies tippettina. Tom xod dari imma llum tippettina. Ejja kont qed nippettina u nsib li għandi frasi parti ta' futbol 11 law Waħda sliem. Insomma kont iddejjaq biha di nieżla nieżla di xagħri u mort qaluli hemm barbier li għandu mediċina ittella' x-xagħar. Mort għandu qalli seba' liri taf li xkun daqshekk. Għedtlu ttella' x-xagħar żgur? Qalli ħa ngħidlek, ħariġli pettinè bħal da. Għalli qed tarah dan? Għalli dak waqgħatli ftit mediċina fuqu. Mhux din li ttella' x-xagħar. Għalli u sarex ħubilja.
Il-grupp li kien jagħti l-wirjiet fit-Tarsna jiżviluppa, joħroġ mit-Tarsna u jsir jismu Stage Commandos.
Għamlu l-Stage Commandos, il-kelma Commandos voldiri soldati tal-gwerra mill-aktar qalbiena li morru qoddim. Din hija xi ħaġa li l-Ingliżi dejjem kienu jemmnu fiha, illi t-truppi u n-nies fuq il-front tal-gwerra inżommilhom moral oli billi titħaq bis-sitwazzjoni. Fin-1945, minn għalija f'Novembru, il-General Workers Union il-Youth Section talbithom biex jagħmlu konsert. U dak kien l-ewwel wieħed fil-pubbliku. Dak kien fil-gazin ta' San Gaetano tal-Ħamru. U da kien it-twelit eżatt jisu uffiċjali tal-Stage Commando. Għamlu l-ewwel kunċert daw telgħu fuq palk veru biex ġoħangar ġifieri. Telgħu fuq palk veru dwar veru. U intoxbot. U reġu stidnu għamu ġemma għara reġu għamlu. U baqet sejra insomma l-istoria.
Barra li kien ikollhom ħafna kummedji eh, mhux Radio City biss dak iż-żmien, postijiet firħula, swalizar.
In-nies ma kellhomx biex jedew. Titmu it-teatrin tar-raħal, it-teatrin tal-parroċċa, it-teatrin li organizza xi każin tal-banda u Kien ipprova kulħadd li jipprova jżidha xi ftit biex jagħmilha serata ta' tliet sigħat u ġieli anke erba' sigħat. Naqra kommedja, naqra daħ, naqra kant, naqra xi ħaġa serja.
Kienu l-Stage Commandos eh, anki nawguraw ħafna teatri, kull teatru li kun ħajftaħ ġdid, per eżempju l-Mikado, San Pawl il-Bahar, il-Lido, Birzebuġa, Il-Palladium, il-Mosta minn għalija, il-Viceroy, raħal ġdid. Kull teatru ġdid li jkun se jiftaħ huma jirdu inawgurawh.
Kellhom ħabta li jiġbdu n-nies u n-nies kienu drawa, kienu jieħdu pjaċir. Għaliex Charles kien joqob sebajnejn, ma kien joqob sebajnejn li ma jiddaħħalx affarijiet b'satas, doppju sens, xi burlesk ta' parsijiet fa' torta f'wiċċa ħadd biex idaħqu. Le, idaħħaq kien bil-kapaċità u b'xejn iktar. L-Stage Commandos tant kienu organizzati li anka l-kumitat kellhom.
Il-manager sa fejn nafien kien Nestu Lajvira. Iva, il-kumitat tal-Stage Commandos kien immexxi minn Nestu Lajvira. Dak li wara żmien kien sar speaker tal-Parlament. Art. Henry Schembri, il-neputi ta' Charles Clues, jiftakar xi ħaġa partikolari dwar l-Stage Commandos.
Saturdays, wara il-kummedja wara li l-estu teatru u jitlaq kulħadd il-barra kienet tiġi private għalina, konna tullu fil-private u konna morru ximkien jew nieklu, paste, whatever. Jew, nieħdu drink. Anke xalati kienu jorganizzaw għal familja kbira tal-Stage Commandos. Franz Ripar kellu l-lommu Mary Ripar u lil tijuħ Lori Bellizzi li t-nej kienu fl-Stage Commandos.
Daw jil kienu jintaqaw għanġu Zakar Walla kienet attriċi toqgħod il-ħamru U di qatt ma kienet titħallas għax dak li naf kienu jtuha dejjem xi trofi, mbagħad ikollhom xi reception imorru għandha. Għala ta' tommi kienet toħodni magħha xi darba xi kultant u jien kont inkun xi rokna x'imkien u noqgħod kwiet għax li qogħod noqgħod kwiet, kont noqgħod kwiet jiena, imma mbagħad ċali kien dejjem kien pa speċi jdu, għax naturalment ċali tfal iħobbhom bħalma wieħed jista' jimmaġina, u dejjem kien jiġi ħdejja li ħara ġibtlek xi ħaġa ħara, u dejjem bħal speċi jiena kont inkun hemm niġi bil-qiegħda, ma meta kienu dawn l-attivitajiet dejjem kont infittxu ħan nara fejn hu ħan nara kif ġiblix din darba wkoll.
Ma' żmien il-kitbiet ta' Charles Clues għaddew għal fuq ir-radju. Kont smajt li kien hemm il-kumpanija tagħhom ir-radju Muskettieri? U jiena bħala kantanta kont ħalt magħhom.
Wara li semgħu ir-recording ħadd ma seta' jara fleħnu.
Iżda dwar ir-radju Muskettieri insiru nafu aktar dal-waqt. Dal-waqt insiru nafu wkoll dwar it-tix ta' Carmena Abdilla. Dwar iż-żwieġ ta' Charles innifsu, dwar ulidu, kif ukoll dwar mewt fil-familja. Iżda qabel nifqu, mhux aħjar nisimgħu l Charles Clues jirrakuntalna xi żewġ ċajtiet. Ilu ftit qed naqra bil-kwiet, ġiet il-mara. Għad li jint ma għadekx tħobbni kif kont qabel. Qabel. Għala jindissa. Għad li qed ngħidlek ma għadekx tħobbni kif kont qabel. La xi provi għandek? Għaltli qabel per eżempju se toqgħod taqra hemm tfejt it-television biex toqgħod taqra, għadtli kont tiġi, għadtli tigdimni f'widinti, għadtli ġieli nżilt għonqi wkoll tigdimni f'għonqi. Qed tgħidli ħallini, le mhux inħallik, fejn hu dak il-gdim hawn hawn. Qed tgħidli all right tibni nigdmek, all right. Murġi bl-iżżewġ dentaturi minn fuq il-komodina. Il-bijografija ta' Charles Close tkompli dalwaqt. ...1943, Awwissu ta' dik is-sena. Ix-xahar meta jitwielet l-attur Robert De Niro. U ftit ġranet biss qabel fit-Tieni Gwerra Dinjija L-Italja ta' Mussolini ċċedi nhar il-festa tal-Vitorja. F'Awwissu 1943, Charles Cluse jiżżewweġ lil Anne imwielda Pavija. Dan l-invitta t-tieġ bejn Charles u Anne. Dwar kif iltaqgħu Charles u Anne jgħidilna Charles stess. Dak bdejt nirreċita jien id-Domus, kien dak iż-żmien eh, eh, Empire, Empire Hall, insomma kienu jsemmuh. U konna mmorru hemm, kien hemm ġuħet it-siju ta' George Stephens, il-poeta, Ġużeppi kien għamlu hekk, teatru, teatrin insomma. U kont, insomma, rajtha hemm, ratni hemm, rajna xulxin. Meta nara t-teġijiet tal-lum u t-tgħix t'għada jien nibda nidħaq. Pereżempju, t-tgħix kemm tħabatt u nżilt bil-kirkara l-protection office jien biex itini permess għall-kaxxa biddha. Għax fin-1933, fin-1943 bdiet tiċċedi, għax mhux fin-1942 b'dak il-bumbardament tista' ssib kaxxa biddha. Insomma, iddubbajna kaxxa biddha. Ejwa, karozzi ma hawnx, karozzi ma kienx hemm xejn, u jkunu għela, qas issibt kulħadd, ma kien ikun hemm il-karozzi, aħseb wara. U bil-karrozzella jiena allura, żiemel wieħed insomma. Mhux għax xi baruni, għax dik b'dik biss tista' tiżżewweġ. Solennement l-Arċipritlija qal li trid Leni Pavija bħala l-leġittima martek għal ġid u riżq. Għaksu t-tbatija, għedtlu iva, iva, rridha jien. Ma kontx naf x'se ġġib magħha. lill-missierha u anki 'l ommha, saħansitra l-qattus magħha.
Kemm kellkom tfal, Charles intom? Tmienja, ma kellniex ħliefu. Alla jbierek. Tmienja biss.
Imbagħad bdew ġejjin il-babies one by one, bajt u beċċun. Ma kienx hawn it-television, dak kien dak kien il-ħobbi għandi. Kelli tmienja boys and girls, tmienja terrorista twila. Għax jekk qalzit ta' taħt kienet taħsilli, l-għada kienet toħroġ tqila.
In-nies kienu jgħidulna min jaf kemm idaħħaqkom id-dar u għax speċi ċajta u dana. Mentri aħna meta konna tfal, le, disċiplina u kien iżomm d-disciplina, imma daħħaqna l mamin bat. O, kella karattru l-mami, min jafa jista, memx għalfejn għajtin, imma min jaf il-mami ġiviri, happy go lucky, u kienet ċajtira ħafna. ħafna kienet ċajtira ngħidlek li iktar minnu imma d-dar. Meta kien ikun hemm id-dadi le mhix ma kienx id-dar kien kollu tad-daħ, eh, pereżempju ġifieri kien id-dadi kellu ċertu kellna ċertu sedizzjoni minnu li tħares leħ kellu dik il kif tgħid il-papa figera u Kellu figura li inti taf li hemm id-dadi mela sem għandek il-lajn, anke per eżempju, qed nieklu ċekċiklux furketta mal-platte, għax kien ħares minn fuq in-nuċċar jekk ħares lejk, jiġifieri x'ġej u inti nduna li kif ċekċik tilda. In-nanna kienet l-iktar ċajtiera d-dar. U kien jgħid iċ-ċajt taċ-ċajt, imma l-iktar buffu kienet in-nanna.

U f'daqqa waħda t-television għaw d-dadi qed naraw t-television hekk, waħda t-television mar. Tela, ġi kollu kollu rossi, għaw għamel ħoss, u l-mamma ħazdet u għamet. U dar fuq għakim pront, għallax missejt. U kif għallax missejt, għatlu xej, xej, xej. U bdejna nitqu, domna nitqu bija, taġi, domna d-dejjem bija.
Fu kollox, en kienet l-spalla ta' Charles tul il-karriera kollha. Kienet mort l ħwejġ kollha ġifieri tmur miegħu u tara l-ħwejġ tinsiex li dejjem kellha tfal magħha ġifieri għax ħut il-kbar dejjem iġġorrom magħha. U jgħidu wkoll li kien ikun hemm daqsxejn tal-ejra hekk speċi mal-attriċi n-nisa li kien jirrexta fuq il-park allura naħseb għalhekk kienet tmur ukoll.
Dak iż-żmien l-unika medja li kellha Malta kien ir-radju. Radju li kien jaħdem bil-wire immexxi mill-kumpanija Ingliża Rediffusion. Ma kien hawn kważi xejn qatt Malta. Il-Rediffusion kellu l-A u l-B switch. Il-A switch kien kompletament il-BBC, il-BBC World Service. Il-B switch kien għadu mhux żviluppat bil-Malti, l-ewwel ma naħseb jiena l-iktar li żviluppaħ aspett ta' rekreazzjoni kien Charles Clues li mill-Stage Commandos żviluppa r-radju muskettieri. Effiċjent għal kien ċempel lili għalli isma' għalli għandi idea għalli għalli m'għandniex kumpannija li tagħmel komiku kull ġimgħa u da għalli għalli qed nara lilkom Stage Commandos popolari għalli hawn għandi l-Armando Orsà u popolari wkoll insomma għalli x'nagħmlu qed niltaqgħu jien is-Sibt filgħodu konna ma naħdmux id-dokkjar Konna jien u Joe Nicataneo u ftehimna li nagħmlu dil-kumpanija. X'se nsemmwa, x'se nsemmwa, tlajna aħna t-tlieta, one, two, three, il-Muskettieri, Radi Muskettieri. Kienu t-tlieta,
Charlie Cruz, Armand Orso u Joe Nicatania. Umbat, ftit ta' żmien wara, dħaltina u daħlet anki ġemma Portelli.
Ir-Radio Muskettieri Ir-radjo muskettieri. Kien ikun hemm sketch u mbagħad kienu jibatu l-aħjar ċajta. Kien ikun kollox. Allura mbagħad pereżempju biex jagħtu l-premju tal-aħjar ċajta bħalissa deħlin fil-green room, jien kont għad niżgħar kont ikun kont ngħid fejn marru daw fil-green room. Aħseb wara min kien fuq ir-radio, jismaħ fuq ir-radio, kien jiblaħ iktar.
Minkejja li jiċċajta ħafna, Waqt recording Charles irid is-serjetà u li kulħadd ikun fil-ħin. Kien ġart ħafna kienu se jibdew u jiena ġej tard taħt il-bib u għamilli bideħ. U jiena niġri ġrija fuq il-pjanu għax kien imissni jien niftaħ il-programm. U bit fixkila il-surmat kazzar miskin, il-surmat kazzar, minn flokatlu

kienet komuni ħafna. U kif nista' ninsi maħbuba Malta ta' kuljum noħlom bik il-bot minn Malta.
Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt tad-dwana kien tant jikteb font profond tal kull karattru tagħna Li ma stax tajt pereżempju jien konti primatriċi ġemma second lead, le, konna il-ħamsa, għalhekk konna tajbin. Dawn huma xi kartolini tal-miliet tar-radju muskettieri. Ċas kien jikteb apposta skont il-karattru ta' kull attur. Għalih innifsu ħoloq il-karattru ta' Twani Brown. Kellu aċċent Ingliż li għaġbek Naħseb li l-Ingliżi min jaf x'kienu jgħidu. Charlie please Ali, Ali saqsih, Għandu inti xi idea meta l-programm Għalina Minnek int se terġa' tmur tibdieha?
Ħallina Minnek kien programm ieħor fuq ir-radju. Anke Joey Dulli kien jieħu sehem fih. Dak kien kwizz tliet irġiel kontra tliet nisa. Is-semmija jibgħatunna kliem antik li llum m'għadux intuża. Aħna l-irġiel rridu noħolqu storja fuq din il-kelma. Waħda tkun tajba u tnejn ħżiena. In-nisa rridu jgħidu li ma kienet tajba minn daw it-tlieta. Tommy Brown ġiri smajt bil-kelma ħaxlef? Jien mhux kont smajt biha. Meta jien staqsi Mrs. Mrs. Clue, Mrs. Tommy Brown, il-kelma ħaxlef Din qalli pastors qisem hu għera antipatriota. Dawk imdaħħla xi ftit fl-età żgur jiftakru l-programmi għat-tfal ta' Ziju Franz fuq Rediffusion. Charles Cruz anke ma' Ziju Franz kien jagħmel il-programmi. Kien ħoloq ukoll għal l-istess għal programmi ta' tfal kont norganizza jien il-kompetizzjoni tal-isbaħ ċajta li wkoll kienet ferm ferm popolari, kuħat jibatlu ċajd, jirranġom, jatjom naqra dramatizzazzjoni u kellu ħabta tal-ħagġeb kif uġġet sempliċi jamlu popolari. Għax iċ-ċaj tiegħu tant kien nadif li anke għat-tfal kienu tajbi.
Kien jirrakkonta barzelletta da sempliċissima fuq il-kunjata tifhem fuq xi ħadd għandu memorja ħażina Klim doppju sens. Sess. Vulgaritajiet. Qatt, qatt, qatt. U qatt mhux għax hu kien xi bniedem tal-Knisja mhux ma kienx. Imma mhux għax voldiri kien jiskru illi għaliex l-edukazzjoni li kellna dakinhar kienet di.
Biex insemmi personaġġ li baqa' jaħdem ix-xogħlijiet tiegħu kif fl-sketches huwa huwa Joe Dolli.

It-timing, you have to say the right thing in the right place at the right time. It-timing ta' Charles Clues li kien so smooth, jqpaddej, hello, hello, hello. Eh, u jasal għal-climax, għal-punchline, tin, jitlaqilek u jaqpa sorpriz biex biex qed titqu.
Atfall, Charles kien anka jikteb il-pritka tal-miliet. L-ewwel ta' Bormla, Mbagħad kien ġie joqgħod il-fgura ħdejna u kien beda jikteb tal-fgura wkoll. U barra li kien ġifieri jikteb hemmhekk, mbagħad kien jaqbad pritki oħra jtihom li taż-żejtun u jikteb law mbagħad jagħmilha bidda u kien joħodha b'interess kbira. Jekk hu l-lajt kien imur għal ħasin tas-saqaj ukoll. Wara wara jtuħ il-qaqa, mbagħad konna mmur d-dar, kien joqgħod jagħmilha bil-butir. U mbagħad jagħmel il-gamumilla. Kif ikollu naqra ċans, isajja u jsajjar lilna, eh? Għax moħħu dejjem irridu nieklu aħna dejjem dejjem titidna. Missieri kien totalment Ingliż, eh, ġifieri l-Ingliżi kienu ħobbhom ħafna, allura English breakfast. Mbagħad Sergeant Major tea. Te karg bil-ħalib tal-bott. Laqgħet nitkellmu fuq it-te, dan ir-ritratt ta' Charles jixrob it-te kien ġibdu Johnny Catania. Catania u Klus għamlu żmien twil jaħdmu flimkien fuq il-palk. Għaw ħaġa, ħadra, edha fuq tiġra u kultant għamil waq waq. Ma tafiex? Ma tafiex, Arenga. Arenga, ma arenga ħadra.

kellhom drama jew kummedja, ejn ngħidu l-kummedja kienet tajba ħafna n-nies vera daħqu. Tirċali kellu dispjut ma' Johnny Catania, mhux dispjut personali, dispjut fuq il-mistier tal-palk. Rajt, ma kellhom dispjut jaħraq, serju. Dawna daħlu f'argument, mhux argument ta' xi ġliti, argument bid-diskors, ma argument jaħraq. Argumentu jargumentaw, joħorġu fuq il-palk. Jifqu n-nies bid-daq, jerġu jidħlu wara l-palk u jerġu jargumentaw. Li jien bajt ta' tifel li kont bajt impressjonat. Johnny Katanja kellu jemigra lejn il-Kanada. Kif jixraq, sħabu l-umoristi selmulu anke fuq it-television.

u mal-udjenzi Maltin. Il-mewt ta' Johnny Catania Charles ħossa wisq.
Però meta mit Johnny Catania kien beka, u kien beka ħafna. Kien ħassu ħafna l-Johnny Catania hekk. Iżda l-akbar għafsa ta' qalb għal Charles, għafsa ta' qalb li wkoll għandha x'taqsam mal-Kanada Hija dwar wieħed minn uliedu, Hilary, il-kbir fost ulied Charles. Kien emigra lejn il-Kanada u kien miet hemm. Dejjem jgħid qatt ma bsart li se nitfen wieħed minn uliedi qabli. Għadha bi kbira ħafna u l-fatt li anki li ma kienx hawn kien ħassa ħafna.
Xokk kbir u għazma ta' qalb Tlift. Wieħed minn naċ tiegħek. Jien kont holiday. Kont imsifer. Kif ġej lura fuq l-ajruplan ftaħt il-gazzetta u qed nara l-avvista l-mewt li mitħija. Mitħija u ġejt kont diżastru fuq l-ajruplan. U jien moħħi mar mill-ewwel fil-mami u d-dadi. Għax qed min jaf kif ħadu għadaw. Orajt konna nafu l-qed imut bil-mod għax ma Qatt ma kienu jobsu li se jmut qabilhom. U mbagħad mentri mort id-dar jien biex nara l-ommi l-ewwel ħaġa u l-missieri. U kif rajt oqbad nibti għax speċi mitħija u spiċċaw isa bruni huma. Imma kont induna li ma jkunx is-soltu tiegħu. Is-soltu anke tmur timxi, jien kollu jitkellem u anke jkun man-nies. Kollu jitkellem, irdu jwaqfuh speċi ta' fimni, mutlek it-tifel xejn ma tewx pjaċiru. Ġifieri, ma kienx ħada kont narah jiena li mhux normali, mhux l-istess.
Dakinhar Clive u l-qraba l-oħrajn kollha nnutaw li Charles kien differenti. Għax is-soltu kien dejjem jirrakuntalhom u jgħallimhom.
It-tfal taf x'kienu jgħidulu t-tfal tiegħi. In-nannu dizzjunarju ħaj. Għax għandhom diffikultà, iva anki bil-Franċiż, in-neput tiegħu, it-tifel ta' ħija, ta' ħija Kevin. Nanna għandi diffikultà, hija fil-Franċiż, kien ilu li jagħmlu mill-iskola, imma tant iżombruħu aġġornat kien, illi kien jidħol fil-ħajja tagħhom ukoll. Is-sajf ta' qabel ħalliena, konna morna bid-dajsa tat-tifel, dawra. U morna għadna nduru Ġo l-Isla, ġo Bormla, ġo l-Birgu hekk. Imma ma waqafx jirrakonta. Jara dik dik il-liftijiet l-istorja tagħha jara l-irnella u u d-dar tal-ammiral u waqafna mbagħad waqafna l-maċina u jedinna maċina xi tfisser u dik kienet ittella l-qalb li tal-jott tax-xwieni l-kbar.
Charles kien jagħti semu anke fil-karnival. Dawn karru u kumpanija li kellu x'jaqsam magħhom Charles Clues fis-snin 50. Charles dejjem kien ehm, fil-kumitat joħroġ ċertu kreattività. Charles raġel dejjem smart u pulit. Darba ġratlu waħda fil-karnival.
Għattilom jien għedna fżakom, isimgħu minni toqgħodux fuq qudiem, Għax ma jmux jinqala xi ħaġa. Daw baqgħu quddiem, kien hemm Johnny Bonnici wkoll, u meta daħlet l-isfilata bil-boros ta' tqieq u kollha daħlu bdew jissuttaw dawk li kienu fil-pjazza naturalment ma naqas li ċaliklus jikola u koll.
Kien jgħidlhom hemm isfel iktar ma noqgħodx jiena għax veru ma kienx ħapjaċire. Franz Ripar ma setax jiċħad li anke hu kellu x'jaqsam ma' din iċ-ċajta. U l-fatt jaqbadna, għax meta ġejna l-ġurija, ġenni Bonġin ġa għalli jint kellek xtas, le għalli għara xed titħaq fil-ritrat warajna.
Ħarsu lej dan il-ritrat. Dawn il-maskeruni tal-karnival ma kienx għamilhom Charles Cruz. Iżda kienu jirrappreżentaw il-karattri popolari li Charles kien ħoloq fil-ġrajiet ta' Carmena Abdilla. Fost il-popolarità li kellu is-sensiela ta' Carmine Abdilla fuq Rediffusion, meta kiteb il-play fuq il-palk, il-kumedja fuq il-palk, in-nies marru biħġarhom għalija. Il-parti ta' Carmena fl-ewwel snin kienet tinħadem minn raġel. Nozi Girlando.
Nozi Girlando kellu l-leħen tiegħu ħelu U fl-istess ħin dik il-kisra kif kien jaħdem ma' ħafna oħrajn, u bdew beda tiżviluppa li Nozi Gerlando bħala Carmen Abdilla irid iżewġuh il xi ħadd.
Carmen Abdilla jien uħti ġejn konna l-bridesmaids ta' Carmen Abdilla. Kemm konna neħdu pjaċir. Veru konna neħdu gost magħhom dawk għax tiċ kienu jaħdmu ħtiċ ta' veru ta' bil-wedding cake, Vidi kollox hu ta' parsi bix-xorb u qisek qiegħed f'tieġ ta' veru. Anke l-biljett biex tidħol it-teatru kien forma ta' invit ta' tiġ. Ma' żmien, il-parti ta' Carmena li taħdem ma' Vitor Ingarja. Kevin Iben Charles kien jaħdimha tal-Pageboy. Sala kemm il-darba minni, ġifir kemm il-darba ħadsem. Is-sala li hemm mimlija nies u ħafna entużjażmu iqumu bil-wieqfa jċaxpu kif jiġifieri t-tieġ, isek e, qiegħed xi ħaġa jien għalija kont żgħir, xi ħaġa enormi hekk, ma doffi daw li li qed iċaxpu speċi. Wara xi żmien, xi atturi xtaqu jerġgħu jtellgħu it-tieġ ta' Carmen Abdilla. Wara s-suċċess li kellna bil-tieġ ta' Carmen Abdilla, ehm, Johnny Demek għalli ħajja lil Charlie Close nagħmlu l-ħanemon ta' Carmen Abdilla. Interessanti.
Iżda l-istorja ma taqafx
Il-kollega ħabib tiegħi Paolo Testa niftakar ukoll kellu kuntatt ma' ma' Charlie Close fejn rrit jagħmel Carmen Abdilla, 10 snin, orattiet.
Bħad-drabi kollha ta' qabel, isem Carmen Abdilla kien suċċess kbir. It-television huwa medium ieħor li għamel suċċess fih Charles Clouse.

Għajduna, il-kunjata għanda food poison, għanda, mela food poison, mela biex iġrala, biex iġrala, gidmet il-siena. Illum se nurukom ritratt ta' din il-famuża kunjata ta' Charles Cruz. Kienet tgħix magħna u baqgħet sal-aħħar snin ġifieri anke kienet kbira. Kien joqgħod jagħmilha t-toast fingers. Kienet tħobb u kienet tadurah, eh?
Il-bijografija ta' Charles Clouse tkompli dalwaqt. Għalkemm ma baqgħux joqogħdu l-isla, Charles qatt ma lesa belt welidu.
Kienet għaddejja kien hemm il-festa tal-isla U kien hemm l-innu tal-isla fuq it-television. Kif qed iġibuh dirett mill-knisja. U bidej jħbi.
L-innu tal-Vittoria ma jbikkix lil Charles f'Malta biss, anke fl-Awstralja. Meta marru l-Awstralja kien hemm kor ta' tfal u kienet il-festa tal-Bambina nzerta meta kien hemmu u kantaw l-innu ta' Maria Bambina. Qal, kiteb, ma stajtx niqaf nikbi. Siri mar darbtej l-Awstralja. Mar eh, l-ewwel waħda fin-1964 mar l-Awstralja. Kien mar ma' Johnny Navarro. Mbagħad wara fin-1983 reġa' marru. U minn Malta telaq U Johnny Catania kien telaq mill-Kanada u ngħaqdu hemmhekk. Kien introduċihom Rolf Harris. Issa Rolf Harris, meta ssemmi Rolf Harris hu huwa wieħed mill-aktar komiċi il-Marija għal speċina u d-dimdaħa nider zero u. U kien għamel sija jgħid u ċajt u fuq Malta u n-nies iċabċbulu. Lil Rolf Harris baqa' mbella, għallu, int bdejt tibża' toħroġ fuq il-palk. Għax Charles Cruz kien magħruf li jekk jibda jirrakonta ċajt ma jaqafx.
Dana ta' xi 85 sena jiena użajtu fl-Iljieli Mediterranji għamilna l-umoristi Lejl ta' kulħadd jirrakkonta ċajti u nagħmlu xi sketches u ġi waħdu hemm li bespulit biġlek u l-ingravata dan għamel nofsija jien għatlu 10 minuti, eh, għalli 10 minuti ħafna. Tant ran nies qed jieħdu pjaċir b'jokes sempliċissimi.
Kien tant jieħu pjaċir jara n-nies jitqu. Kien għamlu anka benefiċenza, ġifieri kien jilagħbu l-futbol ta' fin jaqdu tim, kollha kienu siju l kien jilgħab il-futbol, ċalik lus kien jilgħab ukoll, ġifieri bħal speċi eh, komiċi, tifhem bekk il-fondi li jiġbu jistgħu jgħinu l-ħaddieħor. Fil-futbol, Charles Clues kien iżomm mal-Ingliżi. Hawnhekk meta mar ma' Clive u żar stadium fir-Renju Unit. Xogħol l-Ingliżi kollha kien iħobb ma kellux tim partikolari. Ingliżi kollha. U kuljom Ingliż, razza Ingliża, familja Ingliża, missier Ingliż. Lill-Ingliżi kienu ħobbhom anke mill-mod kif kien jilbes. Ta' kellu eleganza kbira.
Ma jmiss pumpkin u jmur fej jmur, la se jmisslek ma ħajt, u la tgħid loqgħod bil-qiegħda. Ma jmux ħameġ il-qalzietek minn dak it-tip kien. Darba stidnuh ġolu kanda, u da biex jirringrazzjawh taħ ikla u bet taħ gatu. U l-mami tawa il gato qed iżomm u l-mami daħlet fil-karozza u poġġiet il-gato fuq is-sit. Sakemm qed tirranġa daħal u poġġa fuq il-gato. U ċappas kollu kien irrabjat.
Bla dubju Charles żgur li kien liebes pulit meta ħasem fil-ftuħ tal-istazzjon tat-television ta' Malta. Is-sena hija 1962. L-ewwel programm tat-television Malti Eeh, għalhekk ħallewh jidħol. Dażgur, Raymond Debono!
Dik is-sena Raymond sar l-unika Malti li qatt rebaħ iz-Zecchino d'Oro. Raymond Debono.
Minbarra ħafna drabi fuq it-television, Charles Cruise deher ukoll fil-film Columbus. Ħasem ukoll f'film Malti, direzzjoni ta' Joe Farrugia Dulli. Il-film jismu Dħalna fl-Armi. Dak se jitfixklu xi xulxin, dak se jdaħlu xi bajonetta fuq xulxin. Le, le, le, le, se nagħmel rapport kbir u ma nafx kif li sakelni, le. Intant Charles Cruise ma qattax ħajtu kollha jaħdem it-tarsa. U darba ġie wieħed Mr. Mitchell qalli hard times ġejjin, hard times u da qalli qalli you'd better think about something outside u da. Qas qalli pereżempju transfer ma' biljett jien kont nikteb. They all sibt it l-attard Kingswell jien. Joe. Kien is-Segretarju Ġenerali tal-. Segretarju Ġenerali tal-Union dik il-ħabta.
Għedtlu, Mister Kingswell għedtlu, qegħdin qegħdin veri prekarji intom u da, insomma, għadet taħdem magħna, għedtlu, ħini nikteb il-kolonna għalli għalli għalli jibda minn għada ftit.
Fil-karriera ġurnalistika, Charles kiteb għal snin twal. Din il-paġna regolari fil-ġurnal it-Torċa fl-1959. Huwa kiteb ukoll fuq ġurnali u rivisti diversi, anke fl-Awstralja. Charles dam jaħdem fil-ġurnaliżmu sakemm irtira. Iżda l-paġna regolari fuq it-Torċa Baqgħet għaddejja sal-aħħar nifs ta' ċans. Dawn il-paġni kollha, ġimgħa wara ġimgħa illegati. Il-ħidma ta' Charles kienet apprezzata permess ta' ġieħ ir-Repubblika. U permess ta' award speċjali minant l-awtorità ta' xandir. Din l-ittra l-aħħar kitba ta' Charles Cruise.

Rispettajta. U tletti wara.
Tal-ħodu tħabbret il-mewt ta' Charles Clues, wieħed mill-aktar atturi komiċi popolari ta' kull żmien.
It-tifkiriet kollha ta' Charles inġabru u tpoġġew f'wirja għall-pubbliku. F'Wied il-Għajn, il-post fejn Charles kellu l-villaġġjatura, issemma ġnien u nkixef bust għal Charles Cruz. Anke fi triq biżazza f'Taslima, Charles Cluse huwa wieħed mit-tliet artisti fil-Monument għall-Artisti Maltin. Xorta ħażina, ftit jien biss wara l-inawgurazzjoni tal-monument, xi ħadd tagħmel għad vandalu fuqu u ras Charles spiċċat imkissra fl-art. Imma f'qalb il-Maltin u l-Awċin, Ħadd u xejn ma jkisser it-tifkiriet sbieħ, iċ-ċajt u l-kitbiet ma jmutu qatt ta' Charles Cruz.
Dan huwa fenomenu tas-soċjetà tal-antropoloġija Maltija illi irrepetibbli għax it-timing tagħha u kien hemm u bil-ftit għamel il-ħafna. Ma hux nagħmlu ħirpal. Żgur.
Charles Cruz huwa missier li kulħadd jixtieq li jkollu.
Għamel li seta' magħna. Naħseb li dik li trababla missier jien effettwatu fuqna. Għax għamel ċert li aħna kunu bil-missier.
Dan il-mibki, ir-re tal-komiċità Maltija,